Aqueste coe me nòsti camerà, nos siá anar passejar dins lo despartament de Var per anar au rescòntre d'un òme que faguèt mestier de vinhairon e, podèm dire, un vinhairon de la Gran Saca. Mai Reinier Rebó, estenc es deu que sagís, es tanben un poèta, un poèta di bon, un majorau d'o Felibritge me la cigala de Camarga, e com era n'an veir un recampair reduti. Mai, sossegeu, es que ce que nos a dugué dinvar aqueste jorn d'aqui fugué lo gentun d'aquel òme e lo de Rosille, sa gente-mulher. Reine Rebeau es pron fier de son travalh e de l'òbra complida. Mai voguerián saupre cau do vinheiron ou do poète nasqué lo premier. Bon, es verai que lo titre de de vinheiron ou de paysan lo revendique, hein, se davant ton un paysage jusqu'au redresse les les manasses qu'avèm nòstre. Bon, e bon, e messiu, e toujours un pòu rimejar, e parlant amb mon fraire en familha parlavi en rimejan, mai es courre, Ei començat e m'adonar a literatura provençala que me surdi, non de non, me semblava que es aquí que començat de d'escriure sus lo tard, en fasent de poèmes ne, e vaquí es avió lo 40 ans quau ai començat. Mon paire èra pas d'aicí, m'aive compat de Campasilla e coma aive fat Montesieu naiscut dins un grand tenament que apartenés era de l'Institut Pasteur, a Vidorbanc Montesieu naiscut. Mon paire se'n trevava tanben de la còta. Èra responsable de la còta, mèstre de chai, mai èra assistat a l'epòca per un chimista, disien pas l'Institut Pasteur mandava un òme en blòda blanca e se disien pas enologue, chimista tot court. Mai jo me rapèli que bolegava aqueles alambics, aqueles fiòla e aqueles tota mena de Deisina per per analizar lo vin. I passar mon mon certificat a 4 dian a l'epòca e la mestressa d'escòla èra venguda vers jo mon paire e di, il est apte lo lo pichon a faire d'estudi, alò mon paire m'a regarda, ma ieu èra la vida de ple de plenar que me que me pivelava e ei ei sufèr, ei patir sur li ban des escòla, cor le li aucèu cantavon e dins lo cortiu querián aquí entre 4 muralhas, fai que Après, ben entendu, ei agu consciéncia de mon estat d'ignoran, de semi-ignorança, comment dire, ouais. Alò ei tentat de m'estruire, mai la la volontat d'estre de de faire lo paysan l'ei agu subran, ei far mi premieras armas me le me que cotri que que vesés darrier mon esquina, e era una mula que lo ti que lo tirava, e bon, après mon pair avia un companh gros chivalàs, e donè lo chivau e lo cotrier potoliera En un varlet qu'avié, qu'ère un promier mulatier, e iu l'aviu crenut quò, eh. E lo roi aviá ben queu pichon contrier, e l'autre ère lo varlet que qu'ère un promier mulatier que que tenié lo aquí. Bon, ma après e trabalhà des ans amb el cheval de tir, eh. Oi, de l'age de 14 ans que començà, ju en jusqu'a a l'eveniment de de la mecanisacion. La mecanisacion, la coneigué fòrça. Es beleu d'origina italiana que ie faguèron pintar son tractor de roge. Eth mon tractor, e si. E voi alor de gent me di, t'as sortit a Ferrari corrent es contres de monde. E di, o mai. A m'as dit, se lo lalo de quò fo papi, alor meti un pòu de gas, bon, o rampe lo tractor, bum, bum, e voi, voi, es encara de envèn. A 600 ans lo tractor, n'avieu tres coma quò. E un, eri ben utile, era de cau, ara son. Hors de combois comme on dit dirién es un tractor de l'AMP, bon e n'au n'aviéu tres, alors un avié la sulfatusa, un la remorque e l'autre lo cotrier, fa que se lo temps virava que partiu per sulfatar e l'avié de vent, me'n tornavi e agatavi l'autre tractor e e coma aquò, vice versa e eri fòrça ben equipat fin finala. Faigau de veire Reigné que mange dins si vuitenta tres ans encara tant gaillard. Quand se sarra per vos quichar la man, mè filho me t'acarpe. Bèl aquò ven dau seca torbe, sai. E pièi tanben mon paire avia de manas, e mon gran alòr avia de manas e mai d'aquò èra un pelós. Bon. Tanben es pas per ren que son paire l'escai nomè Rompemancha. Ducò, ces auti avien d'èstre modificats un brigon, se poden dire. Alora, a fòrça de de ne rompre de manche, fin finala, lo forgeron non devie far qu'un manche de fèrre, ben gorbiat, ben gorbiat, eh? E, e aquí, alora, a pupetar, a pupetar lo manche. Reinier es pas un recampaire d'outils ordinari. D'efet, sis outils son aqueli que li permetien de faire son mestier de paisan. Alor es una colleccion particuliera. Mandiar que son encara operacionau, eh? Alor coma vos disiu, a l'age de 14 ans, ei començar a d'èstre a travalhar amb mon paire, e ei fa mes premieres armes de podaire amb aquel secators. Yes, e a l'avie pas de s'il en blòc coma ara, e e vaquí ei podar le le prumèr temps amb aqueu sisèu, après n'avián agut d'autre ame de mancho pus long, ame un cauchou aquí per amortir lo còu, mai aquò es lo prumèr. La caisseta, alors l'avie, ben entendu, Lo locutèu per encertar e encaire la vie lei rafiar per estacar e lei bròco eron de din tanben eh. Com si podava per exemple lei vise e se dabas partir no sagat qu'èra encara din la tèrra per pas gausir la lama si dena vaquí com se sepava a me cò m'andavian encò per de Per per copar la sagata amb eth mèco avec eth bout de la lama. Mon paire disié lo lo lo lame mai d'entré era lo lo lame la meisona mai aquò es conegut eh. A mon paire li zamolava ben eh le li picava ben lo la fila a l'encrumeta ambe lo martèu per encapar eh per encapar lo dai. Aquò si qu'aviá avut una tèrra. E mon paire, quò o picava lo dai per l'encapava lo dai o l'enchaplava, depende coma, depende de lei regions, dison enchaplar o encapar, se metiá lei besicles. Mai avèu jamei vist mon paire a mai lei besicles, mai quò encapava lo dai, metiá lei besicles e la pèira, après s'amolava mai la pèira que era de quò que i a una corna de. Aquò ero pendut a la centura e li conquilhà de vòuta en vòuta per un pauc se dreissar l'esquina, meme se lo dai n'aviá pas de besonh, amolavon lo dai a me la pèira. Aquò per dire qu'aviá una daia que fòsse pus granda qu'una daia normala. Oi, perque l'ai de tota sòrta de. Oi, d'abord la badoc, la badoc non t'a passat. Aos ce que vos disieu que de que de dai n'avié de de tota mena, aqueu es corte, mai n'avié de dai que fasian bessai mai d'un mètre de, oi, alors, oi, oi que la badoc vos lo dis, eh, oi, oi, Al avie de se gaire qu'èra un gaubià e cada còp fasie una garba. Hum, uèi. Mai se gan lo. Lo bla. Çò pertocant es que chasqueisina. Chascoutis es liga an un personatge dintre sis avi ò an un souvenir de la vida vidanta. Alor, lo Musèon de Reignier es pas un cementèri. Pièi fau levalenga A l'entorn de l'Eime Felibren de Reynier, es pas pron fièr d'apartenir a la familha felibrenca. Au Felibrich es au intra de les annadas 1983, cresi, 84 bessai, vaquí, e après m'avián donat lo titre de mèstre en Gai-Saber, E puèi, fin finala, m'an demandat d'èstre majoral, alòs me lo disián despús una brava vòuta, m'an disiu tujur d'un an e puèi ancòu, ei diu ò, puèi lo regretari un pau de, semblava que ma frema bessai i l'auriá pas agradat, puèi fin finala siu ben content de l'èstre, e rancòstre de gent, ben entendut, siu una bona companha, ben entendut. Quand èra pron joine, la fada de la poesia, e diguec qu'avie pron esperar per versificar. Naturalament inspirat per lo campanhòu, Renier se botè a escriure si primier vèrs. Lo monsieur començà d'escriure e li mandava dins de les revistas e li publicavan com encoratjava e pièi sieu estat un ditaire, valent a dire que ei trevat totes li concurs literari dau miègjorn e a com encoratjava cada còu qu'avieu un près, vaquí, E lo premier poèma cresi qu'avieu fa allusion a mon paire que avant d'estre vigneron èra boscatier e aquò èra estat publicat dins una revista que li a Marsilha que li disièn lo Rempart d'oliviers, vaquí, vaquí, voi, e ma ma muse es pus lèu campanhòlas. Mai un còu quand même ei far una mena d'epopèia sur l'avalancada dei barbars, sabètz que lo Mont Venture que se vis demont nostau, lo caire de Zai, l'agut aquela granda batèsta, Monte Marius a escrachar lei tetons, aquò aviu far una ua s'envèr e aviu agut una bèu prèmi literari, mai autrament era pulèu ma musa e pulèu campagnòla, aquò se compren. I a pas gaire de temps, lo poète Varès publiquèt un libre de poesia, monte quasi setanta sonets, canton li sucan. Li sucan, ne'n coneissiu, perque sieu italian per ma maire e trèvan per l'Espanha, ne'n coneissiu, ne'n coneissiu quand même una bona quingenada, una, mas O vin, bessai, pas de de mai, non? E mai messiu, tot un tot una vida sabèt se qu'es, messiu interessai su can, e puèi avián un libro a l'ostau que fa un bon referiment aquí dessus, es un curs complet de viticultura de Montpelhier. de l'Escòla d'Agricultura de Montpelhier, un curs complet de viticultura. Alòra aquí, l'avié tot e lei referent umèn vau gupi, mas fraimant de quauque ja, e io sio pas internauta, mas me cercava, li diu, aqueu plan m'agradarié, alòra me cercava li nòta, li referiments que l'avié dins lo, dins la, dins la teloranya, e vaquí coma ei pondut mei sonet, Oi, lo, lo, lo, li mai son en alissandrin, ei far un autosillabo, coma disè, bon, lo sonè, quora li gessèu de, de sonè, e, e, m', m'a tujur agardat, alòra me siu, me siu mandat aquí, e, ei vist que capitava a pòu près, ben, e, vaquí coma me siu endraiat, e, Se qu'o sabes, cresi que es l'amor dei mots que fa que fa aqui, l'amor dei mots de fai cantar lei mots e e magrado que sieg un coladís. La generositat de Regnier, qu'es ben de son esse, es coneiguda de toti. Lo mot amor, amor, l'amor de la natura, amor dei mots, amor dei dòna. Dirai tanben d'emblat la garulha, la garulha qu'es au contrepè de l'amistat, coma i ja ei un autre jorn, garulha mai fa partida de l'umanitat, Lis òmes an totjor fait de guèrra e de garulho, mai un pacho pas que amo guèrra e garulho, m'agrada pas tròu. Es lo bèu vesir que rosiás sur un panorama, que vesés per exemple un paisatge qu'avètz la Provença a vòstre pè, alòrs cadun pòu dins son relat aquel plaser, mai ieu l'ai totes les jours. En partent de ma, de mon ostau, de quente caire que me vire, ai totjor un bèu veser davant, un panorama, un panorama qu'es pas de creire, e me totes li montanhòles que i a que coneissèsse.